xewani vamakwerhu loko ku ri kumba hi wu finengele hinkwerhu ka hina hikokwalaho tilunghiseleni nkarhi wa ha pfumela leswaku loko mivumbi a ku tsundzuka u nga karhati vanhu joyina vakandle group namuntlha laha u swi tivaka leswaku u lunghisela va ndyangu lava nga ta va kona loko siku ri fikile vakhandle group hi va ndyangu lava hi tshembisaka ku va kona minkarhi hinkwayo hi pfuna hi mali yo sukela ka 5000 rand tihunyi baki yo pfuna va ndyangu va mana na vupfuna tende na switulu xibazana xo landza mufi na swin'wana swo tala yingisa u nga heti nkarhi tihlanganisi na vakhandli group eka website leyi www.vakhandligroup.co.za kumbe u rhumela whatsapp ka 0647555674 xikan'we no tihlanganisa na coordinator ya muganga wa ka n'wina vakhandli group we are family

wa lava a wu lavi i ta byi ku boo ya wena i ma ni mi amukela ka the only channel that matters to watch um so Xongirhangani explains her stance on uh, on Oscar Makam and then she further goes on to explains what King Tsonga is saying about him.

nambara leyi yi kona ku u nga yi tirhisa directly to it so my my my my approach is uh, King Tsonga i vufiki ka post ya ka comment liya a ni xo nge rhangani i te ni endle video swona a ku um she is very disappointed ku the artist ti xavisa ti-usbs na ti-cds these days um hi mhaka ya ku swi humele hi moya honestly so i feel like yena u endla mali yo tala ka ti-online streams na ti-gig and then vanhu vo tala a hi twa ku i tolovela Oscar Makano and then she put that positions ya ku yena a nga toloveli Oscar Makano yena na Oscar Makano va na relationship ya kahle hmm?
a ni nge he vuli swa swa ku mina n'we yini na yini va swi tiva vanhu lavo ni ni na milandzu n'wana mhani la misaveni Ni na milandzu laha ni nga ala ku fichara-na na nqambi yin'wanyana swi nga leswi nqambi leyi yi fike moyeni yi ni vula ku me ni dlakuta
yi mi vule ku yini ni dlakuta yi tsakisa gaza se mehe a ni me ni na foni se na cheka ku kambe munhu loyi ku za a tsala leswi swi va swi kha swi sukela kwini se ni ya ni ya kuma ku. Nqambhi liya yi tshama hi kun'wana kwahalaya ka va masiku ndhaku yi kombela ku mina na yo hi fanele hi ficha-rana se mina a ni nga pfumeli hi ku a ni nga swi lavi a ni ku na ku ku na ti-channel timbirhi ta agreement ku na ku wa swi lava kumbe a wu swi lavi se mehe a ni nga swi lavi ku ficha-rana na yona yi lo na ni yi gangisa timhaka ta ku hi fanele hi ficha-rana eh a ni vuli ku gangisa loko ya ku a yi rhandzani no vulavula hi na mi xitsonga twisisa e ivi mina no kombisa timhaka to a yi tisi mali ma vona se hi loko hi ye na ni sendela voice note yi ni byela ku ni na attitude ku ni to swi summarize cause a na ha swi recall hundred said ni ku ni va disappointed loko ka ha ri na ti-artist leti xavisaka ti-usb and a ni tisoli ku va ni vula sweswo na sweswi na ha vula swona i'm very disappointed ku no ti jokela i matsalelo ma mina swi endleka ni tsala paragraph yo sungula yi va swilo swa serious leya vimbirhi ni yi yisa like as a joke at all hinkwaswo it was a joke for me that's how I joke that's my handwriting. ka Facebook se swi vuye swi jikisiwa swilo leswiya ku mina a ni vula ntlhambi Oscar Makamu mara laha ka xitatimende xa mina a ni vonangi laha ni nga tsala vito ra Oscar Makamu I don't even know if Oscar Makamu u xavisa ti-U_S_B a a ni n'wi folowi ku fika kwalaho a ni tivi nchumu hi yena ka nkarhi wa sweswiwa ende mina na Oscar Makamu hi na vuxaka bya kahle a ni se a yi holovi in short.
munhu loyi a nga humesa album a nga le ku trendeni a hi ku xavisa ti-cd na ti-usb i wa swikamakama i don't want to go in deep in i don't want to go deeply to that uh, eh, hi vulavula hi swona ka video leyi nga hundza so we can't uncover that ground again so Now she's complaining. As I said, she provokes people and then plays a victim. She eaten up and when fika la ka live ya and I joined the live this morning. No ma kutile ku buyeni mara useni kuma mangu lama ni nga na wona lama va nga ni sendela ti sources ta mina eh va nga ni recordela wona eh already a ti hundzini timhaka leti eh so mara na tona ni ta mi twisa tona i ri ku na nqambi leyi n'wi vulaka ku yena i dlakuta and nqambi leyi ku ze yi n'wi byela ku i dlakuta i mhaka ya ku nqambi leyi yi kombele feature ka yena xongi rhangami ivi sweswi xongi va ala ku endla feature na nqambi leyi hikuva va lave ku tiva ku va ku va lava mali ende va ta fichara na xinjhani a va ha zangi va ya mahlweni va swi elaborate unless if loko live yi ya mahlweni loko loyi a nga ni rhekhodela swona . a a a ni tisela swona a vi ivi a nga ha swi capture-angi but for what we have now on record i ku a va va va te ku na two sides of the agreement agreement is the proposal is put forward you disagree or agree then she disagree to ku va endla nqambi then nqambi leyi ta yi ta va byela ku vona i dlakuta nqambi yi ri yoxe yi ta yi ta byela nqambi yo fana na sesi xongi yi ku sesi xongi i dlakuta like phela xongi rhanga i nkata loyara ma ni twisisa i nkata loyara wehe u tiya matimba u fika u n'wi byela ku i dlakuta exi mi ta va ma hi tlhava na hi mi twa mhaka leyi sorry camera man xin'wanyana i ku lexi mi faneleke mi xi tiva i mani nqambi leyi King Tsonga i te swi ya hi ku u tlanga vunanga bya njhani loko u tlanga vunanga bya ku aka mimiti swo boha u famba u xavisa ti-U_S_B because hi ku ya hi yena King Tsonga makete ya wena yi kwini yi le kaya makete ya wena u lava vanhu lava lavakulu because vanhu lava nga na mindyangu a hi xitalo va ri ka social media especially gaza ha ha hlalele ndzhaku nyana because our elders a va swi koti ku tirhisa social media va kota ngopfu ku tirhisa yini na ku ku ku ku ku kuma ti-C_Ds that's why ni loko wo tlanga nghoma va yitwa va ri hi sendeni a ni tlanga tinghoma um one of my elder sister sa kunani eyi kazi wo tinghoma leti ti kuma kwini tin'we tala so me ni ti tlanga ka spotify mavo va ha selele ndzhaku so hi ku ya hi king tsonga it's okay ivi king tsonga a ya mahlweni a ku ntsena loko u tlanga tinghoma ta vudlakuta vhele u ta dya hi tigigi because wa ma dlakuta ma le tigigini a nga te loko u ri dlakuta i loko u tlanga tinsimu ta vudlakuti hayi mani mani halleluya mm, mm, mm. hayi mani mani tona ni marito lama loko u tlanga tinghoma ta vudlakuta ivi nqambi yona yi twa ku va te yona i dlakuta king tsonga a nga zanga vula sweswaku se xongi i dlakuta kumbe mhani xongi i dlakuta kumbe xongi rhanga ni dlakuta hi never said that loko u tlanga tinghoma ta vudlakuta king tsonga a nga tlangi tinghoma leti ta ku aka muti i tlanga tinghoma ta swicele na yena ma rhata madlakuta so ni makamba wa tlanga tinghoma ta madlakuta i man'wana se Sandline Chabalala loko va endla tinsimu ta vona u nge kumi risimu ra ku pfumala ku vulavula hi vukati kumbe hi masangu mara hayi ku vona va rhandza masangu kumbe ku hayi ku vona i dlakuta that is ya art se a swi vuli swa ku loko sweswi wena u endla tinsimu ta vudlakuta u dlakuta mara Cinderella. angambala tintangu wa ni twisisa so it's either sesixongi va fanele ku twisisa ku post leyi a yi nga vuli ku vona i dlakuta post leyi a yi vula ntsena ku loko u tlanga tinghoma ta vudlakuta and oscar makamu a ni sasita ri ku ri mina a ni endli tinsimu tona mina ni endla tinsimu to thova timbilu ti ya lava yini tigigini

Why? Because Shongi Rangani must explain why did she say those things after Oscar Makam. The base is there. That's the base we want. Uri King King Tsonga never said loko tlanga vungoma bya tingoma ta vudlako to scores loko tlanga tingoma ta ku yelana tigigita ku buka lava ta va va va va xa makhombo loko va ba tingoma ti fanele ti yelelana vubiya biya even va J John they made such songs and when you are like even Mumba ni nge tleli kahle tinghoma ta n'wi taniya i ta tigigi i tinghoma ta madlakuti ku madlakuti ma kuma kwini u nga pfumela nsati wa wena a ku i cameraman pfuka a u n'wi kuma a karhi a ku i nsati wa wena u nge pfumeli swo fana na sweswo a nga kona wena nga ta pfumela chakarela so hi ku komisa xongi rhangani provoked oscar makam and wanted to use king tsonga to run away from the reality the base is why a sukele oscar makam the least she can do i ku apologize than to play a victim

But one thing we must give credit to Shong is that she has mastered the art of playing on social media, of being relevant. Because why? Hit ayitlangeriwi n'wananga. Hit ya hlupha n'wananga. Ku endla hit a swi olovi. Ku endla hit swa tika. Ti-hit ta Sis Shongi a ti fiki hambi hi three. Loyi nga ku ta hundza two.

74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family